Yohana ku avanyisa ka vunkombo. Endzhaku ka sweswo Yesu a fambafamba eGaleliya, a nga lavanga ku fambafamba eYudiya hikuva Vayuda a va lava ku n'wi dlaya. Nkhuvo wa Vayuda wo endleriwa emintsongeni a wu ri kusuhi, kutani vamakwavo wa yena va ku ka yena, Suka la u ya eYudiya leswaku vadyondzisiwa va wena na vona va ta vona mintirho leyi u yi endlaka. hikuva a ku na munhu la endlaka xo endla a ri exihundleni loko a lava ku twakala ematlhelweni hinkwawo. Loko mintirho leyi u yi endlaka yi ri yo yaleyo, tikombe eka misava hinkwayo, hikuva na vona vamakwavo wa yena a va nga ri ni ku pfumela eka yena. Hiloko Yesu a ku ka vona, Nkarhi wa mina a wu si fika, kambe eka n'wina nkarhi wihi ni wihi wu lulamile. Misava yi nga ka yi nga mi vengi, kambe mina ya ndzi venga, hikuva ndzi tiyisa vumbhoni bya leswaku mintirho ya yona yi bihile. N'wina tlhandlukelani ekhubyeni, mina a ndzi yi ekhubyeni wolowo, hikuva nkarhi wa mina a wu si fika swinene. Loko a vurile sweswo, a tisalela eGaleliya. Kambe loko vamakwavo wa yena va tlhandlukele ekhubyeni, na yena a tlhandlukela kona, ku nga ri erivaleni kambe exihundleni. Vayuda a va n'wi lava enkhubyeni va ku, U kwihi munhu wa kona xana? A ku ri ni ku hleva-hleva ngopfu entshungwini hi mhaka ya yena. Van'wana va ku, I munhu lonene, van'wana va ku, E-e, u lahlekisa vanhu. Hambi swi ri tano, a ku vanga na munhu la vulavuleke hi yena erivaleni hikwalaho ka ku chava Vayuda. Loko nkhuvo wu ri exikarhi, Yesu a tlhandlukela etempeleni a sungula ku dyondzisa. Vayuda va hlamala va ku, Xana munhu loyi u byi kuma kwihi vutivi, kasi a nga dyondzanga? Yesu a va hlamula a ku, Dyondzo leyi ndzi yi dyondzisaka a hi ya mina, kambe i ya loyi a ndzi rhumeke. Loko munhu a navela ku endla ku rhandza ka Xikwembu, u ta tiva loko dyondzo leyi yi huma eka Xikwembu kumbe loko ndzi ti vulavulela swa mina ntsena. Loyi a vulavulaka swo huma emiehleketweni ya yena u ti lavela ku dzunisiwa, kasi la lavaka ku dzunisa loyi a n'wi rhumeke u tshembekile. kutani ku hava ku homboloka eka yena. Xana Muxe a nga mi nyikanga nawu xana? Kambe hambiswiritano, ku hava na un'we wa n'wina la hlayisaka nawu. Hikokwalaho ka yini mi lava ku ndzi dlaya ke? Ntshungu wu hlamula wu ku, U ni dimoni wena! Xana i mani a lavaka ku ku dlaya xana? Yesu a va hlamula a ku, Ndzi endlile ntirho wun'we, kutani hinkwenu ma ha hlamala hikwalaho ka wona. Muxe u mi nyikile ntolovelo wa ku yimba, a hi leswaku wu huma eka Muxe, kambe a wu huma eka vakokwana, kutani mi yimbisa munhu hi siku ra Savata. Loko mi yimbisa munhu hi siku ra Savata, mi endlela ku hlayisa nawu wa Muxe. Kutani xana mi ndzi karihela yini, leswi ndzi nga hanyisa munhu emirini wa yena hinkwawo hi siku ra Savata xana? Mi nga yi hi nghohe loko mi avanyisa, kambe avanyisani hi ku lulama. Vaaki van'wana va Yerusalema va ku, Xana a hi yena loyi va n'wi lavaka leswaku va ta n'wi dlaya ke? Vonani! U vulavula erivaleni, kambe a va n'wi kongomi. Xana tihosi ti nga va ti swi kumile hakunene leswaku hi yena Mesiya xana? Kasi loyi ha n'wi tiva lomu a humaka kona. Kambe loko a ri Mesiya, siku a humelelaka ku hava munhu na un'we la nga ta tiva lomu a humaka kona.” Loko Yesu a ri karhi a dyondzisa etempeleni, a tlakusa rito a ku, Ma ndzi tiva, mi tiva ni lomu ndzi humaka kona. A ndzi lo ti tisa, kambe loyi a ndzi rhumeke yena i ntiyiso hi xiviri xa wona, kutani a mi n'wi tivi. Mina ndza n'wi tiva, hikuva ndzi huma eka yena, naswona hi yena la ndzi rhumeke. kutani va ringeta ku n'wi khoma, kambe a ku vanga na un'we la nga yisa voko eka yena, hikuva nkarhi wa yena a wu nga si fika. Lavo tala exikarhi ka ntshungu va pfumela ka yena va ku, Loko Mesiya a ta, xana u ta endla mahlori lama tlulaka lawa ya endliweke hi munhu loyi xana? Vafarisi va twa leswi ntshungu wu hleketelaka swona ehenhla ka Yesu, kutani vaprista lavakulu ni Vafarisi va rhuma malandza ku ya n'wi khoma. Kavaloko a ku ka vona, Ndza ha ta va na n'wina nkarhinyana, kutani endzhaku ka swona ndzi ta ya eka loyi a ndzi rhumeke. Mi ta ndzi lava, kambe a mi nga ndzi kumi. Ni laha ndzi nga ta va kona, mi nga ka mi nga ti. Hiloko Vayuda va vutisana va ku, U lava ku ya kwihi munhu loyi, lomu hi nga ta tsandzeka ku n'wi kuma kona xana? Xana u lava ku ya eka Vayuda lava hangalakeke exikarhi ka Vamatiko ni ku ya dyondzisa Vamatiko xana? Xana u vula yini loko.